Inncung khi innchung pakhat a si. Van innchung i kan luh tikah teh zeizat dah kan hmuh lai? Mah hi hi biahalnak a tam ngaingaimi si. A bik takin oneness timi zumhnak a ngeimi hna kan unau zupi si hna nih bia tampi nan chim tawnmi si. Keimah zong an ka hal. Cu ruangah cun biahalnak sawm nga le a lehnak timi cauk ka ṭialmi zongah khan ka ṭial. I kan Lai Baibal hi a rak poi ngaingai pakhat te cu kuat khatnak Johan dal nga caang sarih kha a poi taktak mi si. Kha biakku nangmah nih Baibal na ngei ma na ku na um maw? A um asiahcun kuat khatnak Johan dal nga caang sarih te lawng kha rel hrim u. A dang rel hrimhrim lo caang sarih lawnglawng kha na rel lai. Kuat khatnak Johan dal nga a ngan panga a hme pasarih. Van nel hnik? Tehte a khangtu pathum an um. cu vial si tete a khangtu pathum an um ti lo lawng a tial khakha sang sari a si lo sang riat ai thoknak a si sang sari kha dilakin lai Bible a um lo Mah cucu kan laibai pawl ahhin a poinak pakhat si. A um lonak kong hnai mu tampi ka chim ahcun caan a caan nih a dei a zau lai a, eh, a kan zo lai lo i ka le mi Bible kha nan kut a um maw? Royal Australi Bible nan nei maw? Kei ka ngei lo. Keimah ka nei keimah. ka Asile, pa nih naih ka pa nih ai, aw si si, rak rak rel law, kha Lai Bible ah a um lomi kha atu cu a um cang lai. A van rel lai kan ngai manh lai mu. Johan kuat khat panga am he pasarih zeitintiah van ah khin hngalhpitu pathum an um Pa, bia le thiang thlarau an si i hi pathum hna hi pumkhat an si. Ah, van ah khin hngalpitu pathum an um. Cucu pa le bia le thiang thlarau an si i cu hna pathum cu pumkhat an si. Kha vialte kha Lai Baibal ah pakhat an um lo.

Zoh u hi ka kut ah sau hi cung tum nih a lemi Baibal um hi ka van rel rih lai van ngai u law cucaah van ah tehte khangtu pathum an um pa le bia le thiang thlarau an si i an pathum cu pakhat an si ha sau hi cung tum lemi a um cang hi zoh man u cun hika hin Dr. Sui Lian Mang nih a lehmi a um i cucu ka van rel ṭhan lai mu falam holh si hi nan halmi bia hi a biapi tuk caah caan ka van lak deuhnak si kha ka van rel lai ngai manu ziangati le vana theipi tu pathum an um pa kam suak thu le thlarau thiang lim an si cui pathum cu pakhat an si

Van ah khin hngalhpitu pathum an um, a ti. Cucaah a hramthoknak i ka chimmi kha tlang ka kawm cang lai maw? Inn pakhat na lut tikah minung zeizat dah na hmuh lai ti ahcun cu inn chungah a rak ummi zat in na hmuh lai. Van kan phak tikah Zeicatdah kan hmuh lai? Van hi a ummi zat tak in kan hmuh lai. Asila van ah zeizat dah a um a ti Baibal nih? Van ah khin hngalpitu pathum an um. Pa, Fapa, Thiang Thlarau an si. Cucaah an pathum ten kan hmuh lai. Ai, Thiang Thlarau zeitin dah kan hmuh khawh lai nan ti khawh men? Hi kan minung mit hi fan ah kan i kaipi ahcun kan hmu kho lai lo nain kan minung mit hi kan i kaipi lai lo. Van ahcun Thiang Thlarau a hmu khotu thlarau mit he kan um cang lai caah a pathum tein kan hmuh lai. Zeicah van ah pathum an um a ti Baibal nih. A ummi bak in kan hmuh ko lai. Zeiti hmanh in el khawh lomi Baibal a si.